Check.
Yn fi gweithio? Ydy. So, yn ni'n edrych i'n dechreuodd ag arfer? Ie. Yeah. Ie.
Yeah. Uh, yeah.
Helo, croeso nôl i Pryd ar Dafod. Yy, fi yw Dewi, a ti yw Ianto. Ie, cywir.
Un bach gwahanol wthnos yma, yy, nathon ni recordio tair bennod, tri pennod, tri phennod, tair phennod. O, get back to you on that one. Ta- yy, tair pennod, beth o'n i'n gweud? yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam. Nathon ni gael gafel ar jyst pobl oedd yna a meddwl, o, fydden ni jyst yn cyfweld ynnyn nhw, cyfweld ynnyn nhw, yn cyfweld â nhw. Wel oedd e arall hefyd. Oedd e'n handi ar faes y steddfod achos mae pawb yna ta beth. So jyst pobl o'n i 'di ystyried cael mlaen, o'n i jyst yn cerdded lan a gofyn iddyn nhw. A hefyd pobl o'n i eisiau cwrdd â, a o'n i eisiau neud hwn pan o'n i'n cwrdd â pobl fatha in person. A timod be, sdim gyda ni'r budget i fynd lan i'r gogledd yn aml iawn. So oedd e'n neis jyst cwrdd â pobl mas ar faes y steddfod, rhei pobl yn cerdded heibio yn edrych arnon ni'n ffyni. Yy, ond nathon ni trio ffindo rhywle tawel, llecyn tawel i recordio. Felly, y person cynta nathon ni gornelu ar faes yr Eisteddfod oedd Morgan Elwy. Morgan Elwy, ma' fe yn gerddor, mae e yn wyddonydd, Enillydd Can i Gymru, yn amlwg. Ie, ond mae'n actor hefyd, mae e'n ddyn aml dalentog tu hwnt. Ydy, a mae jyst yn, yym, oedd e'n eitha anodd cornel i fi achos oedd e'n eitha prysur yn ystod yr wythnos yr Eisteddfod, ond gathon ni ryw hanner awr bach gyda fe, jyst dros ryw hanner awr, yym, a oedd e'n grêt, a dim lot o rhegi. Na. Mae'n lot o reggae. Ie, dyna ni.
Iaith gref.
Gof.
Ie, ond byddai'r pen yn well os ti'n dweud um, fel... Uh, dim gymaint o reggae. Re reggae?
Na, llai o reg i mwy o reggae. Ie, yeah, oce, okay. beth bynnag.
Mwynhewch!
Shwmae Morgan? Shwdi shwmae.
Ie. Mae'n eitha braf ar hyn o bryd. Mae'r maes yn neis, ni wedi trio ffindio lle eitha tawel, ond mae dal pobl yn gallu gwylio, ond ni neb, so sneb yn gwylio. Na, na sneb yn gwylio na. Da ni mewn rhyw gornel yn dydan? Um, ond mae'n, ie, yeah, quite nice, to be honest. Cael bod yn y llecyn llonydd. Bach o dywelwch.
Ie, yeah, mae'n crazy ar y maes weithio ni. Ydy, yn gall bod yn well.
Lot yn mynd ymlaen.
Pob yn joio. Ti wedi bod yn gigio yn barod? Uh, nes i wneud, do, nes i wneud thing neithiwr, o'n i'n um, neu noson cofio Gerans Jarman.

It's quite a good joke. Da iawn.
Good start. Good start. Uh, Morgan, ni was yn gofyn, beth oedd beth diwetha i... Diwetha? Beth oedd beth diwetha i ti fwyta? O, ie, yeah, so nes i gael uh, bap uh, cig eidion gan bod ni'n maes ysteddfod. Uh, yeah, slow roast beef. O'r nice. or, lle O'r lle cig eidion Cymru. Maen nhw'n really good guys, actually. Mae'r boi yn um, byw ochr ni, yn ymyl Cerrig y Drudion, ar Mynydd Hiraethog, lle braf, a maen nhw'n gwerthu cig eu hunain, so maen nhw'n ffarmio'r cig ac yn gwerthu fo i pobl Steddfod. So nhw'n, ie. Neis, a ti'n, wyt ti'n hiraethu am bod adre? Hiraethu am Hiraethog? Ie. Yeah.
Ie, yeah, dwi bob tro yn hiraethu am Mynydd Hiraethog. Ond uh, na, o fi yn y diwrnod y blaen, so dim really. a dwi'n y Steddfod, so os ti'n unlle. Sy'n un lle gwell i fod. Ble mae adre?
Wel, dwi actually yn byw yn Caerdydd yn Grangetown. Iaw. Ond dwi, dwi'n mynd a lot. Um, Na, beth yn gweld ti? Na, dwi, nes i symud yna, dwi'n cyn dolyg. Um, ond, ie, yeah, natur y gwaith, natur y gwaith canu. Dyn ni fyny lawr y gwlad lot. So dwi dan treulio lot amser yn y gogs. Um, dyn ni'n dod o lle bach o'r enw Llansanan. Tan fron, actually, sydd ar bwys Llansannan yn, um, yn Bryniau Clwyd. Reit yn canol gogledd Cymru. Nice.
Yeah.
A faint o bobl sy'n byw yn Llansannan, neu dim? Uh, Dwi'n yn gwybod faint o bobl sy'n byw yn Llansannan, to be honest. Guess? No, tough question.
Guess?
Yeah. Estimate.
Dwi eisiau deud...
Tua 340. Um, yn, uh, dwi'n meddwl, yn cyfri ffermydd hefyd. Right, falle mil, I don't know. So, Mae hwnna'n bach. big jump. Mae hwnna'n ma 600 a hanner o ffermwyr.
Yeah. Waw.
Surely.
Anyway. Dwi'n gwybod, actually. Ti'n gwybod beth? Sim really ots. Mae'n gas. Mae'n gas.
Mae'n gas.
Mae'n gas. Ond lwcus i ti... Dwi'n rioed wedi cyfri.
Ia.
O, lwcus i ti, maen nhw'n food podcast. Wel. Sy'n iawn.
So, wyt ti'n, wyt ti'n uh, rhywun sy'n hoffi bwyd? Ti'n gwybod beth, dwi actually yn proper foodie. Mm. Uh, dwi'n treulio lot o amser meddwl amdan bwyd, um, cwcio bwyd, a dwi eisiau meddwl na hwnna di peth mwyaf pwysig yn y byd. Mae'n siŵr, fel nes ti sôn fanna, yn teithio lan y lawr y wlad yn gigio, bod ti'n trio lot o bethau gwahanol ac yn mynd i lot o fwy, fwytau. Ie, yeah, i fod yn onest, right, uh, mae, dyn ni on the road lot, dros y misoedd dwytha, a um, mae o'n rili really anodd bita bwyd iach, mm. cys mae o'n un o'r Greggs, McDonald's neu KFC yn eitha aml sydd yn drist. Um, ond ie, yeah, dwi'n hoffi treu'r amser yn, yn cocinio, pam dwi'n cael amser. A uh, pa fath o bethau... No, that's the last question. That's the last one, isn't it? No, wait, wait.
Pwyll pia hi. A mae iddi aros pryd. So mae hwnna, siwr fod arwen ni mlaen at uh, dy bryd cyntaf di. Uh, pryd plentyndod, y pryd o fwyd na sy'n atgoffa ti o dy blentyndod. A croes di sôn am dy, dy deulu a tyfu fyny hefyd. Fagwraeth. Oce, okay, ie, yeah, so dwi'n dod o teulu amaethyddol, ish. Oedd rhieni fi yn athrawon, ond ni'n byw ar ffarm uh, uncle fi, lle ni mam dyfu fyny, uh, Grigor Isaf, yn Bryn Bigad. Um, ac Ie, o'n i'n treulio lot o amser efo Nain a Taid pan o'n i'n fach. O'n nhw'n byw drws nesa. Um, ac oedd Nain yn cwcio just fatha classic bwyd Cymraeg na, cig a tatws o'r ardd. So, um, yeah, be, be, be dwi'n meddwl amdan plentyndod fi ydy, ydy lamb chops. Achos oedd o wast yn treat cael mynd, mynd i gael bwyd efo Nain, cyn edrych sydd efo Nain. Dwi'n un o chwech, so oedd pawb beth yn cael mynd. Oedd o wast fatha un o'n i oedd yn cael mynd ar y tro. Pan oedd fatha cousins ni'n dod drosodd, Fel rota?
Ie, fel fel rota kind of thing i gael lamb chops gen Nain, neu o'n i'n gorfod cael pasta adre. So yym... Ie. ...ie, lamb chops, yy maen nhw wastad, maen nhw'n wneud fi teimlo'n yym, be ti'n galw fo, y gair Cymraeg am nostalgic? Yy, nostalgic?
Ah, ie. Siŵr o fod.
Hefo j-j-?

profi lleol. Ti 'di gweld y broses all the way through o'r blaen? Kind of fel, t'mod, dafad... Dwi 'di gweld dafad, a dwi 'di gweld dafad 'di marw, a dwi 'di gweld... Marw ar blât.
...dafad ar blât.
Ond dwi ddim 'di bod, dwi'm 'di experiencio neb yn lladd dafad er mwyn cael cig. Oedd um, gan y defaid enwe, oedd ti'n gwybod? Uh, actually, right, mae hwnna'n weird bod ti'n gofyn hynna, achos na fel arfer, obviously, ti'n gwybod, maen nhw just, maen nhw, maen nhw fath o 2,000, a maen nhw gyd yn eich rhywun peth. Dyna dyn nhw. Mm. Well, i fi, anyway, i proper farmers, maen nhw'n probably berch yn wahanol. Ie. Yeah. Maen nhw'n fath o... Ie. Ond... Um, uh, ond, oedd gan taid, dim taid dros nesyn ni, ond taid um, bwchialu fi yn Abererch, pan llun, uh, o gyda nhw oen llwyth. Ti'n di oen llwyth? Na. So basically, os di uh, dafad yn marw, A ma'r oen dal yn fyw. Ti gor'o' fatha bottle feedio yr oen llwyth. O oce. Ie. Ie a weithie be' ma' nw'n neud ydi ma' nw'n tynnu croen off yr oen 'di marw a roid o ar y oen llwyth so bod mam y oen s'di marw yn gwb- yn meddwl na babi fo 'di o. Babi hi 'di o. O fi'n gweld oce. Ie ie. Anyway o'n i jys mynd jys mynd off topic yn fan 'na dipyn bach. Sori. O'n i'n sôn am lamb yndo? Yym. Ia, be fi'n deud, ia, oedd gynno fo uh, oen llwyth o'r enw Meg, ac nath i fyw tan i tua 15. Mae hwnna'n hir am ddafad, e? Ie. Yeah. Waw. Oedd o'n chyroli'n rili dda. Bwyd o hi fatha afalau a stuff. Oedd dafod yn dod mewn i'r tŷ? Oedd o di retairio erbyn hyn, ti'n gweld? Y, da, y ddafad?
Y taig.
okay. Ag y dafad.

Beth yw'r, beth yw fel yr age range fan hyn? Be ni'n siarad amdano? Fel, let's say, beth, beth yw'r gwahaniaeth? Be? Yn steddfod?
Yn eich teulu chi? Yn eich teulu chi? So, oh, right. so, pwy oedd y hynna?
Pwy oedd y ienga? A beth yw'r beth yw gaps rhwng bawb? Dwi'n meddwl, ie, yeah, ond o'n 12 blwyddyn rhwng y hynga ac y ddynga. Uh, yeah. Mae Eban y Fengan, 21 oed. Mae'n canu Teatr yw tenau. Yeah.
Yeah, good band. Mae nhw heno nhw, neu neithiwr? O'n nhw neithiwr. Neithiwr y maes O'n nhw just, uh, gafon ni sôn am farnio ac am eithaf stuff, o'n nhw just yn canu tu allan i tent. And a few, na, a few W, one or the other. Er bod y ddau nhw'n rivals. Ydyn nhw?

Na, dwi'n gwybod ti wedi, ie, ond fi...
Ie. Metafor ydi, ie, yeah. siwr o fod, ie. Yeah. Fi ac imagine o bod ti.
Llysiau o gwbl ar y plat? Tatos. Ie.
Yeah.
Dwi'n tatos ddim yn llysiau i. Tio, dwi'n hoffi bit y llysiau, ond tio, mae'r llysiau'n blasu fath o'r cig, os yw'n rhoi greifi i'r cig, ar ben o'n dweud. Ie, neis. So, um, ie. Yeah, greifi oedd y saws. Dwi'n dweud ots beth i'r llysiau, really, na. Chwforon.
Moron yn fine, peas yn fine, cabbage yn fine. Maen nhw'n gyd yn neis. Maen nhw'n yym maen nhw'n dda i ti apparently. Medden nhw. Ond yr peth pwysig ydi y cig.
Tenner, tenner, tail, just thought about that. Just thought about that? Ie.
Wel dyna sut ddaru enw nhw dod at ei gilydd actually. Mae bach yn awkward wan achos mae'r ddau 'di collpwyso.

ble nes ti dyfu fyny fel rhywbeth i neud? Ie, mae hynna'n good point, achos mae 'na lot, os os ti so- os ti'n sylwi ar y scene miwsig Cymraeg yn Cymru, reit, mae lot o'r bands sydd yn neud yn dda yn dod o pentrefi bach. Dwi'n meddwl mae 'na rywbeth cymunedol amdan dod at ein gilydd a chwarae miwsig. Yym, yn Llansannan, ma' 'na, dwi'm yn gwybod, mae 'na ryw fath o rywbeth, m- jyst yn, ma', sort of rhan o'r diwylliant yna. Tara Bandito yn dod o Llansannan, Maher Issue yn dod o Llansannan, so tir y mynydd.

yn Steddfod yr Urdd. O ie? A ges i rand ar yr gystadleuaeth, a wedyn o'n i jyst efo ar gan yna ar loop am fisoedd. Nice. Banger.
Really catchy.
Banger arall.
So just lot o bobl yn dod o fyna, really? Ie, yeah, mae just... A, e, wyt ti'n gogledd... Be ni, gogledd... Be wedi gogledd ddwyrain? Wel na, mae'n anodd deud, right? Cos fatha mae pobl o'r uh, gorllewin yn meddwl bod ni'n dod o'r gogledd dwyrain, mae pobl o'r dwyrain mawr yn dod o'r gorllewin, cos 'da ni reit yn y canol. Ok, pa mor bell wyt ti o Wrecsam o fan hyn? Dwi awr o Wrecsam a dwi awr o Bangor i si. O. O, slap bang yn y canol. Ie.
So, fine, ok, Ti'n iawn. teithio mewn i'r maes bob dydd, neu ti wedi bod yn aros yma? Yym, o'n i'n teithio fe am dechrau'r wythnos, ond nes i aros neithiwr, oedd Mared yn canu'n maes B neithiwr. Wrth gwrs. Yym, partner fi, so o'n i'n gorfod mynd i gefnogi a watsio nhw. Ac oedd, yym, ie.

Mae, sdim byd gwell. Mae'n neis, yndi, efo bach o mint sauce, wrth gwrs. A mae lamb yn kind of underused, underrated. Mae pobl ddim yn hoffi lamb achos mae'n blasu'n lammy. Mae'n hogle, ie.
Mae pobl, mae mam ddim yn hoffi lamb achos mae'n hogle fel dafad. Ie. Dwi'n lyfio fo, a dwi meddwl fatha, dwi'n hoffi fatha spicy lamb hefyd, or kebab. Ie. O, neis.
Proper kebab, ie. Tip i ti fan hyn, paid byth tywallt y grease yn ôl o lamb lawr y sinc, heb rhedeg y dŵr dwym. Pam? Mae jyst yn solidify yn really galed, yn really gyflym. Dwi'n digwydd y ti? Do, do, do, do, rhieni fi off a ni fel, hasa, be expressive and like a ginio rhywbeth. Ww, yn mynd gwybod i'n neud, a ni fel, wrth i mor edrych yn chuckio fe rhywbeth. Very boring story, ond... Wel, diolch, mate, mae tips fel yna yn handi i bywyd yn ni. Yeah.
Diolch.
So lam, uh, lam mint sauce, ti wedi dweud, mm. mint jelly, hit me, mm. beth i'n meddwl?

Mint jelly. Mint. Mm -hmm. Pwy nath benderfynu taw mint oedd blas fel mint? Ti'n meddwl fel the sweets. Pwy oedd yn di mynd, oh, ti'n meddwl beth, ni angen rhywbeth i, i ffresno anadl ni. Pan mae toothpaste yn mint, pan mae ddim yn fel chicken. Os mae'n fresh, ydy fe? Ie.
Ti, ti, ti, os mae'n ti beth yn mynd, mae'n yeah. fatha, mae'n fatha menthol yna fo'n dwy sydd yn... Ie, yeah, na, na, I get it, I get it, ond a pa bwynt nath rwy'n benderfynu hwnna, a pam nath ni jyst ddim yn am fel garlic neu rhywbeth? Cos it's not good. Mae garlic yn...
Yn drew, yn ddim yn hoff yn neis. Na. Os na fel, os gen... Os gen i fel receptors sy'n pil lan hwnna, I don't know. Pan mae mint yn dy geg di, ti'n teimlo'n ffres. Pan mae garlleg yn ceg ti, ti'n teimlo'n garlicky.
A pan m- mae Mints yn teimlo'n minty. Ie.
So, ie, mi- na. Mae hwnna'n, hwnna'n cân gwib Bethin Brân, right?
I fod yn onest, mate... Garlic. I fod yn hollol onest... Go on. ...dwi ddim yn gwybod.
Ond yy, ond ma' good thing, a ma'n ddiddorol yn dydi? Lle ma'r bwyd ma' di dod o? Fatha pwy sy' di penderfynu na mwstard sy'n mynd hefo beef?
Afal gyda pork. Afal gyda pork.
Horse radish hefyd, gyda beef, beef. Yes, fine.
A wedyn cranberry sauce, neu Na. lliged. Turkey, ie. Yeah.
Kiwi ar a turkey, ie. Yeah. Yeah, yeah. It's weird.
It's a weird thing.
A dwi'n cytuno efo nhw gyd. Mae'n siŵr bod e'n tried and tested method. Mae yna ma ganrifoedd o waith ymchwil wedi bod yn mynd mewn. Ie. Yeah. I berffeithio.
Mae'n

Efallai wir, efallai wir. Boring. Um, right, na ni symud mlaen i dy ail bryd bwyd di. Uh, dy... Beth yw'r ail bryd bwyd, Erin? Pryd i ddathlu.
Ble wyt ti yn hoffi mynd mas i ddathlu? So chi'n... So, lleoliad?
Ie. Yeah.
Ie, yeah, a os ti moyn sôn am, am bryd, ffain. Lleoliad yn agos i adre, adre.
Tough one yna, achos mae Llan Sannan, yym, er bod o'n lle lyfli, yn galon unlle. Ie, ond mae'n fine.
So does 'na ddim lot o llefydd ger llaw. Mae'r pub sort of yn y pentre nesa, Henllan, yym, Llyndir, maen nhw'n gwneud good chips a bwyd, burgers. Yym, ond, yym, ti'n be dwi yn hoffi, right? Ond maen nhw bach yn chainy, ond Hickories, Rho- Rhos-on-Sea, Ti wedi cael hickories? Dwi wedi clywed hwnna. Ie.
Iawn, reit. Mae yna few yn o gwmpas y wlad, dwi'n meddwl. Mae o fatha American diner, ia. Beef briskets. Hmm. Good stuff, barbecue. So fanna?
American food, mae fanna'n lle da. Um, ond ie, yeah, mae'n llefydd da o gwmpas Cymru hefyd. Dwi'n treulio lot o amser on the road. Treulio lot o amser yn gweithio yn Aberystwyth last few years. Ac o'n i'n lyfio mynd i Mam a Ffeis. O, oh, dwli o Mam a Ffeis. Ti wedi cael o?
Caribbean.
Sef bob na?
O, oh, mei, rhaid ti fynd. Stunning.
Good mac and cheese.
Good mac and cheese. Oedd y fath o treat ar diwedd y, y tymor rehearsals, a few weeks of rehearsals neu diwedd yr wythnos oedd yn mynd i Mammoth Phase. Oedd just fath o Jamaican cuisine. Ond nhw'n chwarae reggae yna, so mae hwnna'n nefyn hapus. Yeah. A mae o just yn really good jerk, chicken a goat curry. Mae nhw'n neud fatha starter, um, prawn, prawn garlic and chili thing. Ond delicious. Dwi'n lyfio bwyd Jamaican, dwi'n lyfio bwyd spicy, yeah. So um, yeah, ma' ma' hwn yn delicious. Man of phase. Hwn di lle, dwi'n meddwl na hwnna di'r lle mwyaf neis dwi wedi bod i yn Cymru. OK, so I mean, fi'n teimlo fel Dewi, mae falle'n rhaid ni benderfynu, mae Llansan yn falle'n rhy bell o bob man i gael rhywle da. Yn ni'n caniatau mam a ffeis.
You've been waxing lyrical fanna am Nana Faze.
Fi rioed 'di... Ble odd e? O, mae'n stunning. Odd e arfer bod ar stryd lle o'n i'n byw yn bwys WH Smith fanna. T'mo' Clive's men's wear? Ie, ie.
Odd e lawr fanna. Nawr mae 'di symud i ar bwys Tesco mawr. No way! Bwys y station. Yndi. Be'? So ma' gen i le mwy... Oes, ie, ie. O, 'c'os o'n i 'na probably t- dwy flynedd yn ôl. Na fe, na, ma' nw 'di symud. Ond ma' nw dal yna, ma' jyst 'di... Mae 'di symud.
Ie, a ma' 'di myn' yn fwy a mae'n neis iawn yna.

Na. So, well, ie, yeah, mae'n ma really remote. Mae ma nhw'n dweud bod o'n un o'r, uh, beth ti'n gael fo, y most isolated uh, cymunedau yn Cymru. Oh, Juju.
Yeah, and the most talented. Mae o'n deg milltir o supermarket. It's oh, wow, mae hwnna'n bell.
Mae'n rhaid llefydd, right? Dwi'n pretty sure bod Sbyty Ifan mwy remote, ond dydyn mor fawr allan sa'n am. Ie.
Cymru, cymuned mawr. No. Ish. O canolig ish. Do you get me? Ie, yeah, bit Dewi, beth ti'n meddwl? Gyd i'n neud yr uh, final call fan hyn? Fi'n credu bod mam y ffeis yn ei chymryd i. Fi'n credu bod, mo, bod angen y, y dan y Come on, ie. Dwi'n reggae musician. Gimme mam y ffeis. Mae Jamaican cuisine yn swnio'n ffain i fi. Ie, yeah, oh, that's fine. Yeah. A ti kind of di bod yn aros na'r eitha tipyn yn i esgus bod yn second home i ti, I don't know.

Achos o'n i yn Aber yn ystod Covid. Fusion King ti'n mynd i probably, ynde? O, brilliant Fusion King. Ti'n gwybod i Fusion King, lan o bwys dawn i. Ti jyst yn bwyta chicken soup yn do adra. Na, o'n i jyst yn mynd i Ike Mackey's a wedyn ro'n i'n mynd i Hollywood Pizza ar ôl. Ie, Hollywood Pizza, disgusting.
Be dyna? Ond oedd Penguin Pizza fel? Na, hwnna sy ar y top lawr. A lip licking fried chicken. So chi'n mynd i uni yn Aber do? Do, ond like wyth mlynedd yn y past falle.
Sut mae hwnna'n weird?
Pam?
Bo, stwff llef, weird ni. Mae yna rhywbeth rhywbeth yn yr awyr yn Aberystwyth.
Mae Ond so, ni, ni o Gaerdydd, right? So ni'n mynd i fynd i... Os ni'n mynd i Brysg o'n Caerdydd, like, kind of pointless. Yeah. So yna i fynd i Aber, and it's like a completely Siwr different vibe. Nice, yeah. Um, Wrth y môr, mae lle lyflu. Mae'n lyflu.
Nes i fynd i um, um, uni Manchester, ti'n gweld? Clas. Ganol dinas mawr.
ac eitha llwyd a horrible, ond ti efo lot i neud yna, you know. Ti'n meddwl nes di dewis mynd i rhywle yn fwy? Fi'n gwybod, like, obviously ble bynnag y ti'n mynd i fynd, bys rhywle yn fwy na Llansannan, ond, you know. Ie, dwi'n, ie, mae'n good point. Gallet ti di mynd i, I don't know, Bangor, neu rhywbeth, neu? Um, na, nes i studio ffys ag, um, ag Does 'na ddim lot o departments ffiseg yn Cymru rili. O'n o'n i isio gadael Cymru a a gweld diwylliannau gwahanol. Ie. Me'wl dwi me'wl bod o 'di neud da iawn i. Yym ie. A ni ni 'di kind of gadel Cymru a mynd i Aberystwyth. Exactly. A gweld good bore fi. Yym.
Gweld pethe gwahanol fan 'na. Ma' gen fi funny story o Hollywood Pizza. Go on. O'n i yna na- yn ystod Aberystwyth Sevens un flwyddyn. Odd un cystadlu yn Aberystwyth Sevens fi fi... Ti gore?
Ie na o'n i ddim yn dda iawn I was youth. O'n i wi- o'n i hefyd yn loads mwy na hwn. So, o'n i efo chware, a tîm i wasa'n colli pob gêm. Ond anyway. Mae bod yn fawr yn good thing i rygbi. I rygbi normal ydy, not the first sevens, where it's set aside on the normal pitch. Lot o redeg.
Ie. Ie, fine. Ok.
Ond uh, oeddwn ni'n holi'r pizza diwedd un noson. A uh, mae da ffaint bach yn dechrau, ni fel, dim rhwng fi a ffrind ond fi a ffrind fi yna fel, come on boys, calm down, like firefighting, don't know, getting involved. Oeddwn ni dal yr un boi ma'n ôl, sylweddoli Dim fe oedd yr aggressor, a wnaeth y boi arall jyst mynd lawr at fe a cnoi rhan o clust e off. Oh my gosh. A just cyrraedd mas. Mike Tyson style.
Yeah, honestly, o'n i, o'n i, I just poerio mas, o'n i fel, oh, okay, a wedyn nes i gael um, onion sweet corn pizza fi a mynd adre. onion sweet corn a clust pizza?
Yeah. Awful. Awful place.

Can I clear you pobl off mewn fight? Swnio fatha bod o angen bod yn jail neu... Ie. Ei therapy.
Da brys, dwi ddown e.
Pli, mae police yn mynd yn ad o'n eisfa. Pwy, John Brathu Clistiau? O, oh, na, mae fe'n ffain. Ie, ie.
Mae gari fod. Mae bus bod yn tendent.
Ie. Be o ti'n neud na brys iddyn? Uh, gweithio fel y goch, dipyn. Mas. Dwi'n neud taith efo nhw flwyddyn nesaf, actually. Uh, dwi wedi sgwennu musical, reggae musical. O, oh, braf.
Am one-man show. Amdan natur ac ein cysylltiad efo y byd o'n cwmpas. Ti sy'n neud y one man show? Fi sy'n neud y one man show. Ti sy'n actio'r one man show? Ma lot o gwyddoniaeth yno fo.
Fi studied gwyddoniaeth so yym. So you, ti'n cyfuno literally popeth. Ti'n cy- Gotta ti'n be done, cyfuno mate. holl personality yn ei un sioe. Dyna be, ti'n gwbod, ti'n gor'o' neud mate, just put your heart out a wedyn mynd i canu efo your kids. Yes. A just, yeah, Fair enough. indoctrinate the next generation. Exactly, mate. Neud nhw'n- neud nhw'n cool. Cool.
S-
Beth o'n i'n mynd i wneud? Y pryd olaf felly yn symud ymlaen yw dy bryd unrhyw bryd. Beth wyt ti yn coginio i dy hun yn y tŷ os ti wedi dod nôl ar ôl diwrnod o waith, di blino, jyst moyn whipo rhywbeth lan yn gloi, rhyw hanner awr, be ti'n rhoi at ei gilydd?

rhan fwy o'r amser thighs, okay. Uh, yn ddiweddar, maen nhw wedi bod yn gwerthu drumstick fillets, cos mae'n ma really rhad, a mae'n delicious. Mae'n yeah, teimlo fatha rhan yna thighs, drumsticks, hynny sy'n dal y juices gorau. Neu, the, the number one ydy wings. Dwi'n meddwl na wings ydy'r peth mwyaf delicious. Mae yna rhyw um, rhywun yn dweud fi bod ti wedi ymddangos yn golwg i yn siarad am wings. O ie, pwy'r ddedynaeth ti, ddim yn siŵr. Ie, yeah, um, do. O'n i yn actually siarad yn wings yn golwg, achos dim ond... Fe nath e fi. Do, ie, nes i ddeall yna, do, ie. Ie, so dwi'n neud pari pari wings, oce, okay? so dwi'n dwi cael uh, wings, uh, a, a lemon, chili, lot o paprika, neu bach o herbs, um, a just gadw fo'n y fridge few days. But so, so be' o'n i'n neud ydi na jyst neud bowl yn mawr o chicken wings a wedyn cwcio b- cwcio nhw'n air fryer neu neu rhywbeth. Dwi 'di ca'l air fryer yn ddiweddar a ma' ma' actually'n dda i neud chicken. Good gadget nag yw e?
Ma' yn, 'cos dwi o'n i'n snobio fo am few years, if I'm honest. O' mam fatha, dwi'm 'di neud chicken dinner yn y air fryer fydd o'n, y, na, ti'n methu neud na. Use an oven. Yeah.
Use, use the oven. Ond yn ddiweddar, right, dwi just mal, ti'n gwybod, Max yn, yn adio'r crisps yna, ni. Mm. A, a be, be di, um, right, cwestiwn i chi, Iwan, right, what's America

Na ddim sticio un cael un pryd bob wythnos yr un pethe. It's gotta be rhywbeth gwahanol. Ie. O fi fel Matty Matheson neu rhywbeth I'm gonna have that, I'm gonna make that. So, Cŵl.
Ti'n Ie. ti- ti'n gweld stuff mae fe'n neud? Yym, I think he's my favourite. Pwy As sori? in ti'n gwybod y y guy gyda y little uh, uh, fat guy ar ar the bear? Oh right. He's an actual chef.
Oh, o'n i'm yn gwybod hynna. And he's the Na. exec producer. Ah, right. Ie, dwi dwi ddim yn rili dilyn lot o bobl sy'n cwcio. Dwi'n bach o... Dwi'n wingio hyn. Yym. kind of yym dwi'n darllen sort of recipes ar Google a wedyn neud version fy hun. Yeah, I think that's fine.
Ma'n rili hwyl.
So, wings ydi y pryd ti'n meddwl? Wings, ie. A ti ti'n gallu cael o efo wbath. Mae Mared yn vegetarian so dwi wastad yn gorfod cwcio chick- yy b- cig anyway i pob meal. Even pan mae hi'n cwcio dwi'n gorfod cwcio cig. Ar wahân.
Cos dwi methu jyst bwyta veggie food man.
You're from farming stock. Ti wbod be ma literally yn illegal fatha dwi me'wl bysa fi'n ga'l cicio allan o'r teulu. So yym ie. Ti gor'o' cwcio cig bob dydd. Sawl chicken wing oeddet ti'n gallu byta? Ar yr un pryd?
Obviously ddim ar yr un pryd. Mewn un sitting. A o- a kind of supplementary question, oes gen ti technique i dynnu'r cig off yr asgwrn? Yym o g- ti- ma'n dibynnu sut ma' nw 'di ca'l end i fyny. Os 'dyn nw'n eitha lib ti jyst roid yn ceg yn syth a jyst

Ble bod ti'n hyrwyddo nhw? I mean, fyswn ni'n ni gobeithio cael discount, because uh, could, could get expensive. Neu, jyst mynd i Brewdog ar fy Mercher. Mae Brewdog Unlimited Wings. Na gyw y llun...
Unlimited? Uh, Actually, uh, dyn nhw'n neis, ddo.
Tom Simmons yn neud wings. Mi oedd nhw. O, ddim ragor. Wel, is i trio mynd heibioch. Ar ôl handi deg ar nos ar yn neud wings, supposedly. Dwi'n chi'n eisiau actually cael good wings yn Cardydd yn ddiweddar. Oedd, oedd yn decent, right? O fi'n disgwyl nhw'n fod yn dda.

Un o rei big choppy ones, t'od fatha chunky. Yr rei sgwâr.
Ie, rei sgwarish. Un yym, un fatha normal neis a un bach. Nice. Lovely.
Ma' nhw'n, ma' nhw'n hyfryd.
Mae'n syndod pa mor haw- pa mor hwylus a yw cael jyst cyllyll teidi. O ie, pan pan dwi'n mynd adre i lle mam, ma' nhw gyd mor blunt. Ie, ma' nhw ddim yn lladd ŵyn ddo, so. I think so. Na beth sy'n dweud gyda? Just bread knife yn y pen. Nice. Right, gen i recap o dy fwyd di. Uh, ar y nodyn yna, lam oedd dy pryd plentendod. Lam.
Wedyn, dy, bri, dy bryd i ddathlu um, hic, bydd y Hickories oedd y lle Hickories, ie. Nes i actually fynd yna i pan blwyddyn. Mae hwnna, that's a good one.
Yeah. Ond Stretch ar ffiniau. Stretch ar ffiniau achos... Hoff lle yn Cymru, Mam a Pheis. Hoff lle yn Nghymru, Mam a Pheis, Aberystwyth, ewch yna. A fi angen mynd yna. Yn hyfryd.
A wedyn, dy bryd, unrhyw bryd, Peri Peri Wings? Peri Peri Wings, homemade. Lovely.
A jyst cyn gorffen, ni'n gofyn i'n gwesteion am eu tip coginio rhywbeth da. Rhywbeth da ti'n neud sy'n gallu helpu rhywun arall. Yym...
Dwi'n meddwl, right, falle bod, falle bod hwn yn obvious, ond jyst neud siŵr bod ti'n seasonio pethau'n iawn. Os ti'n meddwl bod ti wedi rhoi digon o, o paprika, halen a pepper a herbs ar efo, ti probably heb. A jyst rhoi bach mwy. Da.
Mae'n good one.
Mae hwnna yn dda.
Achos yn aml ti'n cael pethau, ti'n goginio gatre, ti'n meddwl, dwi'n cweith efo'r blas na. Ond, ie, yeah, angen fwy o... Just mwy bob...
Umf. Ie, yeah, just go for it. Just, ti'n meddwl, bethau

Dewi? Sir. Wedi mwynhau'r sgwrs yn fawr. Gobeithio bod ti wedi mwynhau. Ti'n gwybod be, dwi, dwi really wedi mwynhau, diolch yn fawr am gael fi. Nice, alright.
Diolch. Diolch yn fawr, ta-ra.
Ta-ra. Sure. Wel, oedd hwnna'n hyfryd iawn siarad efo Morgan. Um, dyn diddorol iawn, dyn sydd wedi gweld lot o Gymru a lot o lefydd bit ar draws Cymru. Yym, a fi'n credu bod bach o bias wedi bod wrtha i yn atgofio fy atgofion melys o Mam a Phase o ddyddiau prifysgol, yn caniatáu i Morgan gael rhywle mor bell â Aberystwyth fel i, fel i pryd i ddathlu. Ie, a fi ddim yn gwybod os oedd Mam a Phase hynod yna pan o'n i yno, falle oedd e, yy, pan o'n i yna yn y brifysgol, ond mae'n amlwg blynyddoedd cynt i. Yym, ond gathon ni yr lamb chops, Diolch. So, fi'n teimlo, ar ôl i Morgan esbonio bod dim byd rili o gwmpas ble oedd e'n byw neu ble dyfodd e lan, fi'n credu falle bod Mam a Fei sy o fewn dwy awr yn weddol rhesymol, ond cofiwch, sdim rheolau fan hyn, a timod, geith unrhyw un blygu y rheolau. Podcast ni yw e, gawn ni wneud be ni moyn. Yn union. A wedyn, i orffen wedyn, Peri Peri Wings. Ti'n meddwl wnei di drio'r Peri Peri Wings, Dewi? O, fi'n yn siŵr. Neu ydyn nhw'n Peri Peri Gofit? O, oh, gosh.
Oh, no. no. Um, na, fi'n credu, uh, wel, ti wedi taflu'r uh, peth rhytern. tri. Gosod her yn awr i Morgan gyda faint o wings gallwn ni fita. Ie, a tybed, falle, gewn ni weld yn yr wythnosau nesaf? Dyddiau, falle? Cadwch lygad allan.
Reit, newn ni weld chi, newn ni'm gweld chi, ond newn ni ddim, actually, newn ni ddim clywed chi chwaith. Newn chi glywed ni. Newn chi glywed ni tro nesaf. Cyn bo hir. Cyn bo hir. Tara!